Пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи вә сәлләм үзенең бер хәдисендә әйтә, дөреслектә мин җибәрелдем күркәм әхлакны тулыландыру өчен. Һәм пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи вә сәлләм безгә һәрбер өлкәдә дә әдәп һәм әхлак мәсьәләләрен аңлатып һәм өйрәтеп калдыра. Бу мәсьәләләр Кайберләре кечкенә генә булса да, аларның Аллаһ Субхану ва Тәала каршында урыннары бик олы. Чөнки безнең динебездә кечкенә һәм вак төяк нәрсәләр юк. Безнең динебездә бар мөһим булган нәрсәләр һәм аннан да мөһимрәк булган нәрсәләр. Ягъни дин эшендә булган әйберне бу кечкенә мәсьәлә бит, бу вак мәсьәлә дип әйтергә ярамый. Менә хәзер хөрмәтле җәмәгать, безнең яз. Һәм яз көнендә күбебез урамнарда йөрибез, урамнарда җыелышып, юлларда җыелышып, сөйләшеп басып торабыз. Менә шушының әдәпләре хакында да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадисләрендә бәян итә. Бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларның юл кырыенда җыелышып сөйләшеп басып торуларын күргәч, аларга мөрәҗәгать итеп,

Һәм шунда сахабалар әйтерләр, Әй Расуләллаһ, без бит начар нәрсә өчен басып тормыйбыз, без монда кирәк нәрсәләр турында сөйләшеп басып торабыз, ди. Шулар дип әйтәләр, шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Алай булса, сез юлның хакын кайтарыгыз, ди. Һәм шушы нәрсәләрне атап чыкканнан соң, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм өстәп әйтә, Ва хуснул кәлам, һәм бары тик Яхшы сүзләр генә сөйләшегез дип Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтәдер. Шушы һәм башка хәдисләрдән чыгып, хөрмәтле җәмәгать, без юлның әдәпләрен дә белергә өйрәнәбез. Юлның хатлары бар икән. Әй, без елышып, сөйләшеп торабыз икән, юлда йөрибез икән, Яисә утырып утырып сөйләшеп урамнарда күршеләребез белән, дусларыбыз белән, иптәшләребез белән сөйләшеп торган вакытта юлның хакын кайтарга кирәк, әйе, аның әдәпләрен үтәргә кирәк. Беренчесе Габдул Басар күзләрне харам булган нәрсәләрдән төшерү, ягъни харам булган нәрсәләргә карамау. Чөнки бу Аллаһ субхану ва тааля каршында гөнаһлы гамәл булып санала, әгәр дә кеше Аллаһ тыйган нәрсәләргә карый икән. Үзенә хәләл булмаган хатын-кызларның гаурәтенә карый икән, йә башка Аллаһ Тәгалә тыйган нәрсәләргә карый икән, кеше шушы гамәле өчен Аллаһ Субхана ва Тәгалә каршында гөнаһ ала, ягъни гөнаһ кылган була. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең башка бер хәдисендә өч төрле күз кыямәт көнендә җәһәннәм утын күрмәс ди, җәһәннәм уты белән газапланмас ди.

Икенче төрле күз ул Аллаһ Тәгалә юлында сакта торган күз. Әйе, сакта торган күз. Һәм инде моны кайбер галимнәр аңлаталар. Ул Коръән укыган күзләр, гыйлем алганда күз кылынган, менә шу күз белән кылынган изгелекләр һәм башка шуның ише изгелекләр дә шушының рәтенә керә дип. Һәм өченчесе Аллаһ Субхану ва Тәгалә тыйган нәрсәләрне күргән вакытта, әйе, аны аңа карамый торган Күзләрен карашларын төшерә торган кешенең күзләре дип Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә. Шуңа күрә мөэмин мөселман, әгәр дә үзенең хәлен кыямәт көндә аз гына булса да җиңеләйтергә тели икән, ул менә шушы Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләмнең нәсыйхәтләренә колак салсын, ул да булса Аллаһ субхана вә тәгалә каршында куркып елау һәм Аллаһ субхана вә тәгалә юлында сакта тору һәм Аллаһ субхана вә тәгалә тыйган нәрсәләрдән күзләребезне төшерү. Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә Коръәни Кәримдә дә, Әйт син мөэминнәргә, алар күзләрен томаласыннар, ягъни харам нәрсәләргә карамасыннар һәм үзләренең гаурәт ургыннарын сакласыннар, дип әйтә. Шулай ук Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә хатын-кызларга да мөрәҗәгать итеп, Әйт син, ул мөэминә хатын-кызларга, алар Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә тыйган нәрсәләргә карамасыннар һәм үзләренең гаурәт урыннарын сакласыннар, дип Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә шулай ук бәян итә. Шуңа күрә юлда йөрибезме без, юлда сөйләшеп торабызбызмыз, әй, менә бигрәк тә безнең шушындый, әй, җәмгыятьтә кайсында фәхешлек, бозыклык арты, кайсында хатын-кызлар, әй, шәрә килеш йөри, киенмичә йөри, әй, менә шушындый хәрам нәрсәләргә күзләребезне төшерергә, әй, аларны кара, аларга карамаска һәм караган очракта, ягъни бу тәүбә, истигъфар кылып, бу бит гөнаһлы гамәл икәнлеген искә төшереп, Күзләребезне читкә алырга тиешбез, хөрмәтле имам. Чөнки бүген син аны карыйсың, иртәгә карыйсың. Әле күпме гөнаһ җыела шушы гөнаһ гамәл өчен. Вакафул әза дип Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям юлның икенче хакын әйтә, ул зыян салмау. Ягъни син сөйләшеп торасың икән башкалар белән, юлда барасың икән, Син башкаларга зыян салырга тиеш түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вә сәлләм әйтә: "Әл-муслиму ман салима ан-насу мин лисаниһи ва ядиһи". Мусульман ул шулдыр, кайсының теленнән һәм кулыннан башка кешеләр зыян күрмәсә. Ә синең телеңнән дә башкаларга зыян килергә тиеш түгел, һәм синең кулыңнан да башкаларга зыян килергә тиеш түгел. Шуңа күрә инде менә шушы хәдистән, ягъни ул юлның хакы булып тора, Башкаларга зыян салмау, телең беләнме, гамәлең беләнме, ничек кенә булса да, синең зыяныңнан башкалар имин булырга тиеш. Вараддус сәлам, сәлам кайтару. Сәлам кайтару, әгәр дә берәү сиңа Әссәләму алейкум дип әйтә икән, ул вакытта син аңа

Мөселманнар бер-берсен күрсәләр дә, сәламләшә белмиләр. Һәм бу кыямәт сәгатенең бер билгесе булып санала. Чөнки Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, Кыямәт сәгате җитмәячәк шул көнгә кадәр, кайчан кешеләр, мөэмин мөселманнар, үзләренең таныш-белешләренә генә сәлам бирерләр, ди. Ягъни үзеңнең беләсең икән кардәшеңне, син аңа сәлам бирерсең. Әйнүк, берәр мөселман кардәш үтеп бара икән, син аны күрәсең, рәвешеннән ул мөселман икәнлеген, ләкин аңа сәлам бирмисең икән, димәк, бу, әйе, сөлтә белдерелә торган нәрсә. Син аны белсәң дә, белмәсәң дә, Әссәләмү аләйкүм, кардәшем, дип, аңа мөрәҗәгать итәргә тиешсең. Ләкин бүгенге көндә, хөрмәтле җәмәгать, хәтта үзләренең белгән кардәшләренә дә сәлам бирмиләр. Монсы бигрәк тә куркыныч. Әйе, белгән кардәшеңә дә сәлам бирмиләр. Ниндидер бер, әйе, үзеңне. Әллә өстенрәк күрү, әллә оялу, әллә бу кардәшеңдә берәр кимчелек күрү, яисә башка-башка сәбәпләр белән ул кардәшеңне белмәү, аңа сәлам бирмәү, ул инде шелтә белдерелә торган нәрсә булып санала. Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм үзенең бер хәдисендә әйтә, Сез иман китермәячәксез хәтта, әйе, бер-берегезне яратканчыга кадәр. Ә бер-берегезне яратканчага кадәр сез иман китермәячәксез, ди. Ягъни без бер-беребезне Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен ярата башласак кына, әй, без иман китерүчеләрдән, хакыйкый камил иманлы бәндәләрдән булырбыз. Һәм шунда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, "Ә сезгә шундый гамәлне күрсәтимме? Кайсы гамәл өчен сез бер-берегезне ярата башлаячаксыз, бер-берегезне сөя башлаячаксыз?" дип. Шунда Сахабалар әйтерләр, Әлбәттә, әй Расулеллаһ, безгә ул гамәлне күрсәт, дип. Һәм Пәйгамбәрбез салләллаһу галәйһи вә сәлләм нәрсә ди? Әфшүс-сәләмә бәйнәкүм, бер-берегез белән сәламләшүне арттырыгыз, ди. Сәлам бирүне таратыгыз, әйе, бөтенегез бер-берегезгә сәламнәр биреп, әй, әссәләмү аләйкүм, кардәшем, дип, хәлләрең ничек, дип, бер-береңә мөрәҗәгать итү, хөрмәтле җәмәгать. Бу безнең динебезнең күркәм әдәбе, күркәм әхлагы булып санала. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, син кардәшеңне күрәсең икән, кардәшеңне беләсең икән, аңа сәлам бирергә тиешсең, аңа сәлам әйтергә тиешсең. Әйе. Түбәтәй кигәнме ул, кимәгәнме ул, сәлам бир. Сакал үстергәнме ул, үстермәгәнме ул, сәлам бир. Аның нинди киеме, барыбер сәлам бир. Бер-береңә мәхәббәт уятыр өчен, әйе, сәламләшү кирәк, хөрмәтле җәмәгать. Ә бер-береңне кимсетеп, кыерсытып, үзеңне өстен күреп, башкаларны ким күреп, сәламнән качып йөрү һәм инде бигрәк тә куркты, куркыныч, сәламгә җавап бирмәү, әйе, бу мөэмин мөселманның сыйфатларыннан түгелдер, җәмәгать. Шуңа күрә юлның тагын бер хакы, ул сәлам кайтару һәм инде Пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи вә сәлләмнең сөннәте, ул иң беренче булып сәлам бирү. Хәтта сахабалар әйтә торган булганнар, без өлгерми идек Пәйгамбәребезгә сәлам бирергә, Чөнки ул беренче булып безгә сәлам бирә иде бит. Хәтта Пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи вә сәлләм кечкенә балаларга да Әссәламу алейкум дип мөрәҗәгать итә торган булган. Әйе. Һәм Әнәс ибн Малик радияллаһу ан инде карт бабай булгач та юлда уйнап утыручы балаларны күрсә, аларга Әссәламу алейкум дип мөрәҗәгать итә торган булган. Әгәр дә сез без җәмәгать, менә кечкенә балаларга Әссәламу алейкум дип мөрәҗәгать итсәк, Беләсезме, аларның күңелләре ничек күтәренке була? Алар белән бит ниндидер кеше исәнләшә, сәлам бирә. Кара, бу абзый минем белән сәлам бирә дип, әй аның күңеле күтәрелеп китә. Һәм ул, әй, чын мөселманның хакыйкый йөзен күрә. Шуңа күрә инде бер-беребез белән сәламнәрне арттырырга кирәк, әй, бер-беребезгә сәламнәр бирергә кирәк һәм иң мөһиме, сиңа сәлам бирәләр икән, аңа кайтарырга кирәк.

һәм Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә иман китерәсез. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, без бер-беребезне яхшылыкка чакырырга тиешбез. Башкаларыбыз, башкаларны яхшылыкка, әй мәгъруф булган динебезгә эндәргә тиешбез. Бигрәк тә туганнарыбызны, бигрәк тә әти-әниләребез, әй әби-бабаларыбыз, яисә балаларыбыз, оныкларыбыз, аларны һәрвакыт яхшылыкка чакыру, яхшылыкка эндәү, начарлыклардан тыю, хикмәт белән, гыйлем белән, әй Тиешле урында, тиешле вакытта шушыны куллана белү, ул мәгълүмат, юлның хакы булып тора һәм безнең бурычыбыз булып тора. Безнең бурычыбыз булып тора һәрбер кешенең изге бурычы. Уйларга тиеш, тиеш түгел, әйе, яхшылыкка һәм чакыру һәм начарлыктан тыю ул муллаларның эше генә, яисә мугаллимнәрнең эше генә, яисә галимнәрнең эше генә, әйе, ул аларның төп эше. Ләкин ул һәрбер мөэмин мөселманның вазыйфасы, туганнарына, якыннарына, күршеләренә һәм башкаларны яхшылыкка чакырып, начарлыктан тыю, ул һәрбер мөэмин мөселманның изге бурычы булып санала. Шулай ук ва хуснул кәлам диде. Ягъни шулай җыелышып торган вакытта бары тик яхшы сүз генә сөйләшегез дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Шуңа күрә бер хәдистә Пәйгамбәрбез әйтәдер, Ләйсә әл-му'мину бит-та'ани вәл-лә'ани вәл-фахиши вәл-бәди. Мө'мин булмас шул кеше, кайсының теленнән начар, ачулану сүзләре чыкса, ләгънәт сүзләре чыкса, ягъни һәрбер нәрсә өчен ләгънәт кылып тора икән, фахиш булган, бозык булган сүзләр чыкса, Һәм сүгенү сүзләре чыкса, бу мөэминнәрдән саналмас, дип Пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, ягъни аның иманы камил булмас. Яисә менә шушындый нәрсәләр ул мөэмин мөселманга хас булган, әйе, гамәлләр түгел. Телеңнән начар сүзләр чыгу, сүгенү сүзләре чыгу, ләгънәт сүзләре чыгу, каһәр сүзләре чыгу һәм башка шуның ише бозык Фәхеш сүзләрне әйтү, ул мөэмин мөселманның сыйфатыннан түгелдер. Шуңа күрә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә, Мән кәнә юэмину биллаһи вәл яумил ахир, фәльякуль хайран әү лиясмут. Аллаһы Тәгаләгә һәм Кыямәт көненә иман китергән кеше, ул хәерлесен сөйләсен, яисә бөтенләй дәшмәсен. Шуңа күрә синең әйтәсе сүзең, анда хәерлелек, анда яхшылык бар икән, син аны әйт, әгәр дә анда хәерлелек, анда яхшылык юк икән, әйе, дәшмә, бу синең өчен хәерлерәк булыр. Шулай ук моңа инде әлбәттә керә, әйе, үзеңнең телеңне гайбәт сөйләүдән, яла ягудан, бохтан кылудан, ялганнан, ширки һәм көферлек сүзләреннән һәм башка шуның ише начар сүзләрдән тыю, бигрәк тә мәчетләрдә, бигрәк тә балаларың каршында, бигрәк тә хәләл җефетләрең каршында Бигрәк тә әти-әниләрем каршында, бигрәк тә хөрмәтле кешеләр хакында, бигрәк тә кардәшләрем хакында, ягъни шулар янында мондый сүзләрне сөйләү, ул бер дә килешми, ул зур гөнаһлы гамәлләрдән санала, гайбәт кебек, бохтан кебек, ялган кебек, әйе, һәм башка шуның ише начар сүзләр. Шулай ук башка риваятьтә, Абу Даудта китерелә торган риваятьтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям тагын бер юлның хакыт әйтә, ул сиңа ярдәм сорап килүчегә булышу ди. Ә сиңа берәр кеше ярдәм белән килә икән, һәм синең аңа ярдәм итәргә мөмкинчелегең бар икән, син аңа булышу, ул шулай ук менә шушы юлның хакын кайтару булып санала. Ватахтуддаль һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, адашкан кешегә туры юлны күрсәтү ул шулай ук юлның әдәбеннән һәм юлның хакыннан булып саналады. Шуңа күрә инде хөрмәтле җәмәгать менә без юлларда йөргән вакытта яисә ишек алларында, өй алларында утырып, иптәшләребез белән, туганнарыбыз белән сөйләшеп утырган вакытта

Кайсы җәннәт күләгәсендә рәхәтләнеп ята иде һәм аның шушы җәннәткә керүенең сәбәбе ул кешеләргә комачау итеп тора торган юлда ятучы бер агачны алган яисә бер агач ботагын алган ди. Шуңа күрә башка хәдистә дә Пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, юлда комачау итеп торучы берәр нәрсәне алып кую Ул садака, ул изгелек булып санала. Шуңа без, мөмин мөселманнар, юлда безгә комачау итеп тора торган нәрсәләрне, әйе, агач булсынмы, таш булсынмы, кыш көне булса кар булсынмы, яисә кыш көне булса боз булсынмы, без аларны алып куярга тиешбез. Әйе, башкаларга комачау итмәс өчен. Шулай ук галимнәр моңа суны да кертә. Әни, чишмә, елга буйларында пычрак нәрсәләр бар икән, чүп-чарлар бар икән, мөэмин мөселман аларны җыештырса, Аллаһ субхана ва тәгалә аңа әҗер савапларын бирә. Шуңа күрә кайбер галимнәр, шул исәптән Ибн Усаймин рахимахуллаһ әйтә, әгәр дә юлда комача итеп торучы чүпне яисә берәр нәрсәне алып кую савап була икән, анда шушы чүпне һәм комача итә торган әйберне ташлау нәрсә булыр соң ди? Әлбәттә, гөнаһ булыр бит. Шуңа күрә мөэмин-мөселман тирә-ягын чисталыкта тотарга тиеш. Тирә-ягына начар, пычрак нәрсәләр, чүпләрне ташларга тиеш түгел, ә бәлки билгеле бер урыннарга куярга тиеш. Бу Пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтеп калдырган нәрсәләр. Ә инде бүгенге көндә кайбер мөэмин-мөселманнар кечкенә генә нәрсә, конфет ашы да чүбен җиргә тотып ата. Һәм баласы шуны күреп тора да шуны кабатлый. Бүген күп кенә мөселманнар төрле урманнарга барып ял итәләр, гаиләсе белән, иптәшләре белән һәм үзләреннән соң шунда нәрсә чүпчәл чүпчәл калдыралар. Моның өчен Аллаһ субханаһу ва тааля каршында бит җавап бирәсе бар җәмәгать. Бу да бит шулай ук, әйе, Аллаһ субханаһу ва тааля каршында гөнаһлы гамәл булып санала. Әгәр дә комачау итә торган берне Алып кую савап икән, комачау итә торган әйберне шул урында, әйе, юл уртасына ташлау, ул гөнаһ булып санала. Һәм дә шулай ук тагын бер әдәбеннән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, кемдә кем кыйбла ягына карап төкерсә, кыямәт көнендә шушы төкереге аның ике күзе арасында булыр ди, ягъни маңгаенда булыр ди. Шуңа күрә мөмин мусульман бигрәк тә инде мәчеткә йөрүчеләр, намаз укучылар кыйбла ягын Зурларга тиешләр, аңа карап, кече йомышын да, олы йомышын да эшләми һәм кыйблага карап төкерми дә. Әйе, алай эшләгән вакытта ул истигъфар кылырга тиеш. Әйе, тәүбә, астагфирулла, астагфирулла дип шушы кем, шушы гөнаһыннан э, Аллаһ субхана ва тәгаләдән гафу сорарга тиеш. Ягъни бу шулай ук пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның әйтеп калдырган сүзләреннән. Инде Раббыбыз Аллаһ субхана ва тәгалә Безгә Пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи вә сәлләмнең юлыннан барырга һәм үзебезнең әдәбебезне, әхлагыбызны яхшы якка үзгәртергә тырышырга насыйплардан әйләсен. Аллаһ субхана ва тәгалә безнең кылган кимчелекләребезне, хаталарыбызны, гөнаһларыбызны кичереп, гафу итсен. Аллаһ субхана ва тәгалә адашуда булучы кардәшләребезгә туры юл бирсен. Туры юлда булучыларга Раббыбыз Аллаһ субхана ва тәгалә ныклык бирсен.